sy'n ymddangos yn yr arddangosfa yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth rhwng mis Hydref 2025 a mis Mawrth 2026. Mae'r gosodiad yn archwilio gwybodaeth sy'n pontio'r genedlaethau, cymuned ac atgyweirio gan ddefnyddio deunyddiau bob dydd o fam wlad yr artist, sef Livingstone, Zambia. Gofynnir i ymwelwyr brofi'r gwaith drwy wrando a myfyrio, ni chaniateir cyffwrdd y gwrthrychau na dringo arnynt. Byddwch yn ymwybodol fod y llwyfan ar gyfer y gosodiad yn isel, felly gofalwch beidio â baglu. Wrth i chi fynd i mewn i'r gofod, mae'r gosodiad yn eich croesawu ac mae bron fel presenoldeb cerddorfaol. Mae'r gosodiad ar lwyfan pren wedi ei godi tua phum modfedd oddi ar y llawr, tua lled cledr dynol. Mae'r gwrthrychau, y lleisiau a'r synau yn ein tywys i'r ystafell. Mae'r ystafell ei hun wedi ei pheintio lliw brown-goch, dwfn, lliw cynnes tebyg i clai. Mae golau isel yn creu awyrgylch personol iawn. Mae llwybr yn culmhau'n araf gan ein tennyn nes at y gosodiad. Mae seunyddion ynghudd y tu mewn i'r gwrthrychau yn rhoi synau haenog. Ymhlith yr adleisiau mae llafarganau, darnau o gneon a lleisiau. Efallai y byddwch chi hefyd yn sylwi ar bwy neu beth sy'n absennol o'r libretto os ydych chi'n gwrando'n ddigon ofalus. Yng nghanol y llwyfan, mae basged yn gorwedd ar stôl wedi ei gwneud o bren a chrwyn anifald naturiol tywyll. Mae'r fasged yn edrych yn llyfn ond mae allan o gyrraedd, ac mae ei ffrwythau ysgafn yn anghyflawn. Mae pob atgyweiriad yn weithred barhaus nad oes fawr neb yn sylwi arni. Tu ôl iddi mae drych crwn heb ffrâm ychydig oddi ar y llawr, gan adlewyrchu'r golau tywyll i'r gofod a chreu gwawr gyffrous a chynnil. I'r chwith o'r fasged mae colofn daclus o frics yn cynnal drwm. Ar y dde mae potyn bach gyda ymyl wedi ei wehyddu, a'r stôl wedi ei gwneud o grwyn anifail a phren. Y cyfan gyda synau'n codi ac yn siarad gyda ni ac o'n gwmpas. Yng nghefn y llwyfan mae colofn bren dywyll dal yn dal dau gorn, un yn pwyntio i'r chwith a'r llall i'r dde. Ar hyd ymelon y llwyfan mae chwe chorn arall yn ymwthio i fyny, yn wyn, llyfn ac yn frown golau. Mae'r cyrn braidd yn dryloyw, yn ymestyn tuag allan ac yn gwrando i wahanol gyfeiriadau. Mae pob gwrthrych wedi cael ei ystyried yn ofalus ac wedi osod yn fanwl gywir, gan greu gofod sy'n gwahodd sylw myfyrio a gwrando. Mae'r gwaith yn gofyn i chi ystyried perthnasedd a storïau y synhwyraidd y gwrthrychau, gwead y gwellt, arogl tawel y crwyn anifail a phresenoldeb tawel y pren. Mae'r elfennau'n ein hannog i arafu a bod yn bresennol i gymryd sylw o'r pethau sy'n rhan o'r gosodiad. Mae darn Haloba yn gwneud i ni feddwl am atgyweirio, nid y fasged yn unig, ond ein gymunedau ein hunain hefyd. Adnodd gymunedau, fel iaith ac fel barddoniaeth. Mae sŵn llais ei thad, sy'n cael ei gadw ar gof a chadw, yn ein hatgoffa bod treftadaeth yn byw mewn pobl yn gymaint ag mewn gwrthrychau. Ystyriwch pwy sy'n cael eu cadw yn y fasged a phwy sydd y tu allan iddi. Pa storïau sy'n cael eu gynnwys a pha storïau sy'n aros i gael eu clywed. Cymerwch eich amser. Mae cyffwrdd yn cael ei ddychmygu, mae sain yn cael ei theimlo. Gallwn ni feddwl am y gosodiad ymateroldeb, y cysylltiadau â bywyd lleol a rhwydweithiau ehangach, ac am ein cyfraniad ni at gadw cysylltiad a bod yn cynhwysol. Pan fyddwch chi'n gadael, gadewch i'r adleisiau barhau.